Dem baş, dema we baş, dema we geş, dema we xweş û dema we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan îro bi xemgînî Bi we piçek kelogiriyan bêjin li hember we me. Bernameya me îroj bi sponsoriya Newslab Turkey digihêje we. Ez îroj çima xemgînim? Çimkî em ê piçeke navber bidim podcastên xwe. Em ê weke ku bêjin fînaleke sezoniyan bêjin yanî demkî em ê bikin. Lewma piçek xemgîn im. Ez ê bêriya we gelekî bikim. Hêvî dikim hûn ê ji bêriya min bikin. Ez êdî hîn bûbûm. Ez her hefte werim dengê xwe bigînim we ji bona we lêkolînê bikim derbarê hinek mijaran de û wan mijara bi we re parve bikim. Ev ji bo min xweşiyek bû. Ez ê demekê çawa ji vê rûtînê yan bê vê rûtînê bidomînim, bikaribim bidomînim ez nizanim. Hêvî dikim ev destpêkê heya îroj hêvî dikim we bi xweşî, bi kêf, bi geşî, bi coş li min guhdar kiribe û min tu carî acizî nedabe we. Kêm, zêde, biçûk, mezin, çi ji destê min hat min kir û di sezona we re ya pêş de dimê hîn zêdetirê wê û hîn bi awakî rengîn û balkêş û bi deng em ê li hember we bin xwe dê biêrê. Vê hefteyê ez ê ji we re behsa çend cûre yanî çend mijaran bikim. Min cara din ser malpera xwe ya Instagramê ji we re şopînerê xwe re pirs kir gelo hûn dixwazin ez di vê podkesta xwe ya dawiya sezonê de zimanê min tevlihev dibe. Ez bi rastî jî piçeke xemgîn im.

Yê di vê serdema em dijîn yê ya nûjan de siyaset bi min dînamîkeke gelek mezin e. Yanî bi kansî kêr hatî, bi kansî çê dike helbet ne ciyan xera dike lê ez bawer im siyaset dînamîkeke mezin e. Û wekî din jî Çand, yanî di warê çandî de em dikarin behsa wejîna zimanê kurdî bikin. Îro gelek weşanxane û kovarên kurdî hene. Her wiha pêşketina sînemaya kurdî û muzîka kurdî ya modern jî balkêş e. Bi me ev jî em dikarin bêjin xala duyem e di nava dînamîkan de. Û civak, yanî di warê civakî de Guherînên di rola jinê de mînak em dikarin bêjin ev balkêş e. Îro em dibînin ku jinên Kurd di gelek waran de pêşeng in. Wekî siyaset, çalakvanî û perwerdeyî her wekî din. Yanî li gor demên borî êdî bi min jina Kurd di civakê de dînamîkek e li gorî min. Û di warê Em dikarin wekî din bêjin di warê aborî yên pêşketina Herêma Kurdistanê ya hêla Iraqê bal kêş e. Ha ev çiqa bi awakî erênî tê bikaranîn nizanin lê Ger mijar kurt be û dînamîkên di emsaryê kurdî û kurd biaxivin bi min Şeyla Aborî ew jî mînakeke dînamîkeke. Welhasil em derbasî ez ê wilo bi kurtasî behs bikim çimkî dem têrê nake ez naxwazim wê jî aciz bikim çimkî min nêzîka çar an jî pênc serenav kilbijartê ez dixwazim behsa wan hemiyan bikim bira pê bigihêje ya duyem jî hevaleke me gotibû çima zaravaya soranî nayê latînizekirin yan jî çima li başûrê weşanê zazankî yan êdin tune negotiye yan ev pirs bi min pirseke xweş û bicî ye. Dema em dîroka nivîsînê nêrin, soranî bi alfebeya erebî û farisî tê nivîsin û ev tradîsyon ji sedsala nuwazdan ve heye. Berava jî kurmancî ku di destpêkê de bi alfabeya erebî farisî dihat nivîsîn û paşê derbasî latînî bû, soranî heta niha bi alfabeya xwe ya kevneşopî maye. Yanî nehatiye latînîzekirin. Li Herêma Kurdistana Iraqê û li Îranê ku soranî bi gelan perî lê tê axaftin, alfabeyên erebî, farzî ji aliyê hikûmetan ve tê tercîh kirin. Yanî guherîna alfabeyê hewce bike ku gelek sazî û dezgehên fermî divê werin guhertin ji bo wê. Yanî ev jî dibe ku bibe zehmetek. Dema em ji hêla çandî û psîkolojîkî lê binêrin gelek axaverên axaverên soranî bi alfabeya xwe ve girêdayî ne û wê wek beşek ji nasnameya xwe dibînin bi rastî yanî guherîna alfabeyê dikare wek windakirina beşek ji mîrateya çandî jî were dîtin dibe ku yanî ez ji gelek çawa ji gelek taqa li vê mijarê li vê pirsê dinêrim. Yanî xwe bi xwe min pirsî û min derbarê wê têkolîn kir û ez xwe bi xwe dema fikirîm mirov dikare bêje belkî ev jî zehmetiyek be. û wekî de jê li pratîkî em lê binêrin gelek berhemên wêjeyî zanistî û dîrokî bi alfabeya erebî û farsî hatine nivîsîn. Lewma dibe ku belkî guherîna wan Gelek zehmetiya bi xwe re bîne ji nişka ve ne hêsan û pêkan e ku were kirin. Ji hêla teknîkiyê em lê binêrin alfabeya erebî farzî ji bo dengên taybet ên soranî baş hatiye adaptekirin bi rastî. Hin kes dibêjin ku latînezekirina soranî wê zehmetiyên fonetîk derxe holê. û em wekî din bi têkiliya bi zimanên cîran re em lê binêrin soranî di nav heremeke ku alfabeya erebî farisî serdeste de ye em parastina vê alfabeyê têkiliyên bi zimanên cîran re hêsantir dike. Heta niha di nav civaka Soranî axêv çiwan bêjin konsenûsek berfileh li ser latînezêkirinê çê nebûye. Lê em dikarin bêjin hin hewldanên ji bo latînezekirina soranî hebûn. û hîn hene jî. Hîn nivîskar û akademisyen carinan soranî bi tîpên latînî dinivîsînin. Nemaze di xebatên akademîk de an jî di medyaya civakî de vê dikin. Lê belê ev yek hîn nebûye wek normeke giştî em wilo bêjin. Yanî Ez bawer in were xwestin bi rastî yanî wê berdewamî ya wê were û çima nebe. Yanî bi min ne tişteke nemimkun e. Hêvî dikim bi rastî jî wek min got ne tişteke pêkan e bi rastî. Gelek dem û wext wê bigire lê tişteke dibe bibe yanî ne dijwar e. Tişteke pêkan e Lê dijwar e jî ne hêsan e bes biborin me xelet got. Yanî hewldanên li cî were û ana gelek akademisyen û kesên nav û deng jî hene ku vê dikin bi rastî. Yanî ji bona ku zimanê soranî were latînize kirin gelek xebat hene jî. Ez hay ji wan ne me Bi şehîla çavkaniya hinek me pişta wan rast nekir lew ma ez naxwazim navê wan kesa parve bikim lê çend nav hene ku ji bo vê xebatan dikin em û lo bêjin. Derbasî serenavka xwe ya din bibim hevaleke me jî gotiye behsa dîroka bajarê Mêrdînê bike. Yanî ez bi kêfxweşê zê behs bikim ji xwe bi wajer û welatiyên min e. Mêrdîn tê bawerkirin ku dîroka wê digihe ji heta serdema Sumeran sala sê hezaran nexilet bim. Li gor hin çavkaniyan navê Mêrdîn ji pêva Suryanî merdo tê ku tê wateya kele an cihekî bilind. Di dîrokê de Mêrdîn di bin desthildariya gelek împaratoriyan cûr bi cûran bêjin maye. Wek Asûr, Med, Pers û Makedonan di serdema Romayê de Mêrdîn bûbû navendeka girîng a bazirganiyê. Di sedsala heftan de ne xelet bim Mêrdîn ket bin desthildariya ereban. Paşê di bin desthildariya Emewî û Ebasiyan de ma demekê. Di sedsala yazdan de Mêrdîn bû paytexta Merwaniyan. Merwanî û Artûkiyan di sedsala yazdan de Mêrdîn bû paytexta Merwaniyan. Piştî wê di navbera salên Hezar û sed û du do û hezar û çar sed û nehan de Mêrdîn di bin desthildariya Artukuyan de ma û gelek avahiyên Grîk ên dîrokî ji wê serdemê li Mêrdîn mane. Di sala hezar û pênc sed û hevdan de Mêrdîn ket bin desthildariya Împaratoriyê Osmanî Di wê serdemê de Mêrdîn bûbû navendeka girîng û çandî û bazirganiyê ji xwe. Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem û damezrandina Komara Tirkiyeyê Mêrdîn bû parêzgeheke Tirkiyeyê. Bi vî şiklî dîroka wê kêm zêde nexelet bi. Taybetmendiyên çandî jî Mêrdîn bi Pirç, çawa bêjim, bi pirçandiniya xwe tê nasîn, li vir gelek ol û kêm neteweyên cuda bi hev re dijîn ji xwe. Zimanê kurdî, erebî, suryanî û tirkî li vir tên axaftin, bi gelan pêrê jî erebî û kurdî tê axaftin. Di warê mîmarî de Mêrdîn gelek pêşketî ye. Bi mîmariya xwe taybet tê nasîn. Xaniyên wê kevnar in û ji kevirên spî tên çêkirin. Ev kevirê spî ji xwe Mêrdîn gelek balkêş û rengîn û xweş dike bi rastî. Keleha Mêrdînê ku li ser girê herî bilindê bajar disekine û sembola Mêrdîn bi xwe ye ji xwe. Gelek efsane û çîrokên gelê me hene li ser Mêrdînê. Yek ji wan jî efsaneya Şahmeran e. Tê gotin ku tê bawerkirin ku ew çîroka Şahmeran li Mêrdînê qewimiye. Îro Mêrdîn hem ji ber dîroka xwe ya dewlemend hem jî ji ber mîmariya xwe ya taybet bûye navendeka girîng ji bo turîzmê. Ez nexelet bim ji Li dinyê de em di rêza ji hêla bajarê dîrokî de em di rêza ne xelet bim sêyem de em cî digirin wek Mêrdîn. Welhasil Mêrdîn bajareke xwedî dîrokeke dewlemand û balkêş e. Ê nehatibin. Ne yên ne yên ya we me aciz kir wela em ji tûrîsta qurfîn ya em mêrdînî ne em li bajarê xwe nikarin bi rehetî bigirin em nikarin bi aramî bimeşin ya wele we me gelkî aciz kir ne yên heyran ez em em pir aciz dibin ya bi rastî yanî êdî çûyîna mêrdîna kevnar ji bo me weke ezab e ê min dikana min li wir e Ez mecbûriyan divê biçim ser karê xwe lê trafîkek ew qas zêde heye ku yanî rêya pazdeh deqe car heye bawer bikin saetek zêdetir didome ya yanî ev zilm e heyran yanî werin de tevlî hev neyê bi dor werin dema hûn hatin çûn bira êdin werin qet nebe wê bikin em bêjin. Belê em derbasî e, serenavka pêş bibin. Hevaleke me jî gotibû behsa za giringiya zarok û ziman bike. Ev xaleke girîng e bi rastî. Em wilo bêjim lêkolînên li ser zarok û ziman hatine kirin heya niha çi ne? Em dikarin bi vî şiklî nêzîk bibin. Lêkolînên ser zarok û ziman bi rastî mijareke pir berfireh e û di warê zimannasiyên de gelekî girîng e. Psîkolojî û perwerdehiyê dê jî gelekî girîng e. Welhasil em ez negelet bim Bijîşk Azad Serhed profesorê zimannasiyê zarokan yê Zanîngeha Kurdistanê ye. Gotiye ziman ne tenê amrazek têkilî ye lê belê kilîta pêşketina kognotîf û civakiya zarokan e jî. Di vê nivîsê de min nivîsa wî xwend, di vê nivîsê de li ser girîngiya ziman di pêşketina zarokan de sekiniye û bandora wê ye berfirehî, Li ser jiyana wan çi ye vê nirxandiye? Yanî lêkolînên dawî yên di warê zimannasiya zarokan de nîşan didin ku pêşketina ziman ya kognîtîf bi hev re girêdayî ne. Li gorî xebatên bijîşk Lera Broditskî Ew jî dibêje, ziman ne tenê dibe navgîna derbirîna ramanê lê belê çarçoweya ramanê jî diyar dike. Zarokên ku xwedî peyvesaziyekê ne peyvesaziyeke dewlemend in. Zarokên ku xwedî peyvesaziyeke peyvesazî Min ferhengê Nerîmivê ev gul pê vê derxist. Ecêb tê ser zimanê min jî wa xerîb sekinî. Velhasil bi gelanperî di çareserkirina pirsgirêkan de jî serkeftîtir in ew zarok. Li Zanîngeha Hewlêrê destnîşan dike ku zarokên ku bi du zimanan mezin dibin Di testên kognîtîf de encamên baştir bi dest dixin. Ev yek nîşan dide ku pirzimanî dikare bibe sedema pêşketina hêza bîrê û kontrola bala zarokan. Veya em tenê ez vê mijarê min ne tenê ser zimanê kurdî Ez li Sersekînê bi Gelanperî bi hemî zimanan ez sersekînîm belê bi xalekê de jî tenê bes ser zimanê zikmakî jî ez sersekînîm. Ziman roleke sereke di pêşketina şiyanên civakî yên zarokan de dilîze bi rastî. Profesor Doktor Narîn Feqî heye di xebata xwe ya li ser zarokên sê û pênc salî de diyar dike ku Zarokên ku şiyana xwe ya zimanî baş pêş xistine, di dan û standinên bi hevalên xwe re jî serkeftîtir in û zûtir dikarin têkiliyên civakî ava bikin. Yanî ev tişteke girîng e ji bo zarokan wekî ku hûn jî zanin. Bandora ziman li ser nasnameya çandî çi ye? Ez bi vê xalê jî nêzîkî vê mijarê bûm. Ziman ne tenê amrazek ragihandinê ye lê belê e, hilgirê çand û dîrokê ye jî. E, Profesor Doktor Ronayî Xanim e, di xebata xwe ya li ser zarokên Kurd ên li dîasporayê de dibêje ku zarokên ku bi zimanê xwe yê dayikê diaxivin û pê perwerde dibînin Bi gelanperî hesteke xurtir a nasnameyê nîşandidin û bi canda, bi çanda xwe bêtir girêdayîne. Ya ev tişteke pir girîng e. Ji vir ji xwe şîret tê bigirin, min newestînin ez bi lêv nekim we fêm kir. Zarokê xwe fêrî zimanê wan ê zikmakî teqez bikin. Hilbet bira fêrî zimanê din jî bin, bira fêrî zimanê biyanî jî bibin ev tişteke gelek baş e lê Pêşî û destpêk zimanê zikmakê. Yanî em encamê binêrin, ev lêkolên û gelekên din nîşan didin ku ziman di pêşketina kognîtîv, civakî û çandî ya zarokan de ya xwediyê roleke diyarker e. Ji ber vê yekê divê dê û bav, mamoste, siyasetmedar girîngiyeke mezin bidin pêşxistina zimanî yên zarokan û parastina mafên wan ên zimanî. Ji kerema xwe, yanî em dikarin bêjin ku pêşxistina zimanê yê zarokan ne tenê mafek bingehîn e, lê di heman demê de veberhênaneke girîng e ji bo pêşeroja civakî. Divê hemî sazî û dezgahên perwerdehiyê vê yekê bibînin û li gor wê tev bigerin. Belê, serenavka me ya dawî jî Gotine bi gelen peri gotin behsa kurda û şev hezkirinê bike. Ya ne tenê kurd. Hemî mirov. Yani hezkirin tişteke baş e. Hez bikin ne bi peraye. Hezkirin belaş e. Xweş e. Yani mirov Pê kêfxweş dibe, şanaz dibe. Ez çi zanim, ji mirovekî hez bikin, ji kulîlkan hez bikin, ji gerê hez bikin, ji pirtûkan hez bikin, ji fîlîman hez bikin. Hez bikin yanî tiştî gelek tişt û sedem hene ku em jê hez bikin. Yanî ne hewce jiyan ne wiqa dirêj e ku em ji tiştekî bibehecin, biqeherin û jê nefret bikin. Nexêr, ne hewce ye, jiyan ne wiqa dirêj e. Hevdû nexapînin, dilê hev nehêlin. Yanî bi min dil gelekî pîroz e, dilê zarokekê, dilê dayikekê. Dilê jinekê, dilê mêrekî yanî dil pîroz e. Bi min ne layekî şikandinê, xerabiyê. Ha helbet dilên xerab tune belê, teqez hene. Yanî ger derfetan ve hebe, derfetan ve hebe em bikaribin wî dilî jî biguherînin ber bi başiyê ve. Em hewl bidin bikin. û nebe jî êdî em çi bên dijîn. Xwedê me ji wan kesan biparêze, Xwedê me ji dilreşan biparêze. Welhasil ne tenê Kurd yanî hezkirin tişteke baş e, tişteke xweş e û ji hev du hez bikin. Ji bo hezkirinê sedem gelek zêde ne. Ji wan sedema hûn dikarin, hûn tune bi jî hûn dikarin biafirînin. Di pirtûka xwe ya pêriya xwezayî de min gotibû min wir di çîrokekê de çîroka Zarya û Pimpinîka Binefşî de min gotiye hezkirin û rehm tiştê herî pîroz in di gerdûnê de. Ger tu rehm bikî tu yê hilbet rehmê bibînî. Welhasil şev hezm bikin û li hev rehmê bikin. Belê ez dîsa bi xemgînî bi dilekek gelek e, em bêjin wekek kelogirî hatin dawiya bernameya Beşa sezona vê sezona beşa ya zimanê me ez nikarim xatir jî bixwazim ez bêm ev ya elomatîke dibê xatir nexwaze mizgî ji xwe ez ê gelek zêde dûr nemînim ji we piçeke tenê min nav ber bidin wemê bi awakî weke min got bi awakî hîn xweştir geştir û bi nav û dengê me werin hemberê we. Vê kêlikê ez xatirê xwe ji we dixwazim, bimînin di xêr û xweşiyê de, ji hev hez bikin, dilê hevdû nehêlin, jiyan kurt e, dil mezin e û pîroz e. Bimînin di xweşiyê de, bi xatirê we.